Amakuru g'eby'obushuubuzi ag'omu ihanga n'aheeru y'eihanga ahari kyenda na mushanju katonyezi munaana haza fa ma omushomesa. Osiibire kurungi mutaahi wangye ompurikiriize, bari guma yekuumiire ahari kyenda na mushanju akatonyezi omunaana kaza fa ma omushomesa. Zaaba mukaaga ez'eihangwe ry'ebiro ikumi na kimwe okwezi okwa mwenda omwaka ogw'enkumi ibiri abiri na eshatu n'amakuru g'eby'obushubuzi. Omushomi ndi Mwebaze Deus. Omuhwezi wa mukuru w'eishengyero Right Hon Thomas Bangirana Tayebwa arugireyo yaashaba abakora mpiiha beete ba Investor kuruga Bungyereza ngu bongyere kwija omu ihanga erya Uganda Ahakuba harimu eby'omutaano ebi baakubaasa kukoresa omu makorero agu baakubaasa kutandikaho omu ihanga erya Uganda. Arikugambira omu kigaaniiro ekya Uganda UK Trade and Investment Summit omu rurembo orwa London, Tayebwa agizire ngu Uganda eine eby'obugaiga kutandikira ahari ebyo eby'omu itaka, eby'obuhangwa hamwe n'ebindi kandi amakorro kuruga aheeru y'eihanga ku gaakweshuka hanu omu ihanga erya Uganda nibaija kutunga akatare k'amaani. Ab'obushoboorozi abarikwebembera za sacco eza Parish Development Model, PDM, abaakuba baaheerize abantu sente z'ebicweka ezitahikire akakaikuru kamwe omu shiringi eza Uganda Bashabirwe okurekyera aho enkora egyo kandi ngu n'abo abaatungire sente ezitahikire akakaikuru kamwe bagyende babanje sente zaabo. Ebi byona bigambirwe minisita w'eihanga ow'amabiikiro ag'esente amakye Honarebo Haruna Kyeyune Kasoro obu abaire nagambira aha kwiguraho sacco y'ebigombe bya Sirik omu disiturikiti eya Kazo ahari Nyamambo Primary School omu gomborora eya Kazo Disiturikiti eya Kazo aha izooba ery'orwamukaaga. Hariho abantu abaafuna sente za PDM nkade ziweze buri muntu aine kufuna million emu eyafuna ekyenda mu omwenda bamwongere omutwaro gwe eyafuna atano bamwongere emitwaro gyameka? Mbegayiridde tewariwo excuse tewariwo kirara kyona mukitegeera burungi tewariwo kirara kyona

Okwo twarugayo abavugi ba bodaboda omu disiturikiti ya Kazo abamwe nibagira ngu baine ekiniga kandi abandi nibagira ngu baine enaku ahabw'okutemba kw'ebeeyi y'amashuta. Aba nibagira ngu obwa hati nibatunga obuhinza mitima ahagati yaabo n'abashaabazi na munonga aha kikwatiraine n'okweyongyera kw'ebishare eby'entambura. Mbwenu aba nibateerera gavumenti omuranga kugira ngu egire eki yaakoraho nabo babaase kuganyirwa omu murimo gwabo. Okweta omwita kwaitu n'ahabw'oku tutemba amashita. Ebigari aha nkumi ina na bitaano hati gagiire aha nkumi itaano na rushanju ikumi itaano na bibiri. Kwonka tureeba ngu embeera mazima ni mbi. Nooza kutwara omushabazi kumutwara nk'eibanda obeire nomutwarira gumwe n'ekicweka, oshanga waamutwarira emitwaro ebiri. Kwonka kandi obu mwaba bataziine, okihikayo omusiiba mwaaza omu kureegana ota amasita, mugambire amasita ati beitu itwe nitubakozere gavumenti, mugambire gavumenti eshare amasita. Kwonka titwine ky'okukora nkaitwe nk'aba boda, so mbwenu turi aho twehangiriire amatama, entaasya ebaire nkye, gavumenti nitugishaba ngu etusharire aha mashita itwe turonde oku turaabeho nk'abantu ba buriijo. Kwonka ekizibu ky'amashita gatembire, gaatemba munonga ekirenga, kandi ahu obaire nootwarira omushaabaze enkumi itaano waamushaba akashanja Ka osharamu otwara omushabazi waawe omutwarire aha beeyi egyo oshange otaagobamu eizooba ryona. Kandi na piki ezi turikuvuga n'ezaatugyenda so gavumenti etuyambe etusharire. Ninkorera Kazo app bodaboda. Twine ekiniga kingi ahabw'amajuta kutemba. Tushaba ngu gavumenti etusharireho aha majuta ebintu byona bitambure ahakuba ekitambuza ebintu byona n'amajuta. Twine obusungu tuginywire nk'omubazi gavumenti eya hati ahakuba itwe turi gye. Beitu enshumi nkye ehingwire ori minisita w'eihanga orikujunaanizibwa aha nshonga ezi Honarebo Sylonius Opolot Okasai arugire kugambira eishengyero ngu ebireteire amashuta gaatemba Uganda nayo terikubaasa kubigonjoora kandi ngu na minisitule ye teine eki erikubaasa kukoraho aha kwihaho ekizibu eki. Amaka g'obwapurezidenti gaitu State House garigireyo kandi gaahayo ebyana by'empunu birikuhika bibiri nshanju na mwenda aha bantu ab'omu maka garikushangwa omuri Rushozi Kabwohe omu munisipariti eya Sheema. Obuhwezi obu ni gumwe aha muringo ogwa ofiisi ya purezidenti okuhwera abanyayuganda okuruga omu bworo ahansi ya puroguramu eya Poverty Alleviation Department Program arikuhayo empunu ezi Josephine Kiconco omuhwezi w'omuhandiiki wa puroguramu egi ashabire abatungire empunu ezi obutaziguza kandi hoona naabo abazitungire borekire okusiima ahari mukuru w'eihanga Ow'ekitiinisa yoreka guta Museveni ahabw'okubakwatiraho okwenda kweyiha omu bworo? Omu katare ak'eby'esente kurugiirira ahari ebi ebyashozibwa banka enkuru eya Uganda eri izooba nibyoreka ngu doora emwe ya Amerika noogigura aha shiringi enkumi ishatu rushanju ashatu naina n'obundi bucweka nkaaga na mushanju, otyo ogiguriza aha shiringi enkumi ishatu rushanju ana naina n'obundi bucweka nkaaga na mushanju.

Shiringi emwe ya Tanzania nogigurira shiringi emwe n'obundi bucweka ana na mwenda, oti yo ogiguriza shiringi emwe n'obundi bucweka ana na mwenda. Rwanda emwe ya South Africa nogigurira shiringi igana kyenda na mushanju n'obundi bucweka abiri na bushatu, oti yo ogiguriza shiringi igana kyenda na mushanju n'obundi bucweka nshanju na mukaaga. otuhurikirize ago nigo makuru ag'eby'obushubuzi agu twaba tukwiniire aha bw'eihangwe ry'erizooba nikiriza kwenda oze kusiiba kurungi ndi mwebaze deusi Ago gaaba gari amakuru ag'eby'obushubuzi ahari kyenda na mushanju katonyezi munaana kaaza ofa aha ma omushomesa guma ohurikiriize puroguraamu egi.